Mba'éichapa mi estimado amigo, amiga, mba'épa ñeñomi hína. Che rorete katu oréve ñamohejýma oñohendápe ñajepy'amongetami hag̃ua mbykymíkue Ñandejára ñe'ẽ porãite. Ko árape oúva oñomongeta che penendive ko ojehu va'ekue pe ñande sy ha ñande túa ypykue, héra va'ekue Adán ha Eva, aña ñanemandu'áma che kuéra ko ike ha'e kuéra Ñandejára ojejapo hague chuguikue. Ha ko Génesis 1, 29 ha Génesis 2, 15 al 17 peko he'i péicha, Ha upéi he'i chupe kuéra, Yvy ári amoĩ opaichagua mba'e ra'ỹi ha yva pe'u hag̃ua, yva ra'ỹi ha yva pe'u hag̃ua. Umi la primera alimentación. Ndaipóri ni Ni vegetalkuéragui nada verdepyrõ, solamente yvara'ỹi ha la fruta mismo, la yva'a. Ha versículo 15 de Génesis 2 al 17-pe he'i péicha, Tupã Ñandejára omoĩ kuimba'épe Edénpe, omba'apo ha oñangareko hag̃ua hese. Ha upéi he'i chupe, Ikatu re'u opaichagua yva ko'ápegua.

Ha ñomongetase pe ambiénto, si ñande ambiénte ñañomongetava pórke ha'e la traváho apohare. Péro la iñimportántea ñande ndajaabusái de ningúna de las kósa Ñandejára ojapo va'ekue mba'e porãrã. Ha upéi he'i peñangareko hag̃ua. Ñañangareko ndaha'éi ñañemyakãte'ỹ hag̃ua hese, ñañemomba'e hag̃ua hese, ñañangareko hag̃ua ñande administradór, kuidadórpe. Capataz ja'e chupe en otra palabra, ha avei pe karu hag̃ua. Entéro mba'e kuaa iporã, iporã la ñemba'apo, iporã la ñañangareko ha iporã la jakaru, pero ja abusa trabajo-gui ha ja ñañangarekuague ñañemyakate'ỹpe mba'e ajeno-re ha jaiko jakaru hag̃uánte, osea ni iporã mba'e. Ha en tercer lugar, muy a las tres cosas ñande ya en realidad oipota ajejapo. En tercer lugar, oĩ cuarto lugar oĩ katu arai, he'i mba'épa nandikatúi ajejapo. Tres cosas ikatúi ajejapo, nemandu'átapa, ñamba'apokuaa, ñañangarekokuaa ha jakarukuaa. Pero oĩ peteĩ cosa ndoipotái ñande jay ajapo. Ha upéva he'i pe yva oikuaaukáva iporã ha ivaíva katu, Ndape'umo'ãi, pórke upéva pe'u ha óra pemanóta. Ndaha'éiko pe yva térã oguerekoakue venéno ni mba'eve, síno pe Ñandejára ñe'ẽrendu'ỹ la provléma gueruha. Ha péa ko'ag̃aite peve la ñane difikulta, hetave vése ñande nañahendúi pe ñande kakuaa hag̃uágui, nañahendúi pe ñande sýpe, nañahendúi. pe ñande ru, pe pe ñande rogaygua ñane rembireko ñane ménare, ha upéa káusa heta vece ñañeakãjoso ha asy ñande. Ha ñande ru yvága pegua ome'ẽva ñande la orientasiõ la iñe'ẽme, ñande jajapóramo, ñande la jaikota py'a rory ha vy'a pavépe ko yvápe ári. Ne hetãnte asy Biblia che angirũ, eñeha'ãmi ejapohína Ñandejára ñe'ẽ ha eipota hechaite ha ehecháta mba'eichaitépa oho porãve ndéve. Ñandejára ta nderoasa ko árape.